Salam mähriban doganlar. Salam eziz illeşler, gadyrdan tomaşaçylar. Hemmäňize mähirli salam. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Döwletli ojaklygyňyza bereket, agzybirlik. Şeýle-de iň gysga wagtda ýeňişli günlere ýetilmegini arzuw edýän. Mähriban doganlar, bu gün meň doglan günüm. Şonuň üçin köp sanly gutlaglar gelip gowuşdy. Dürli sosial media platformalaryndan gutlaýanlara, gutlag iberenlere hemmesine sag bolsun aýdýan. Esasan hem biziň geljegimiz bolan türkmeniň ýaşlary şu doglan günüň mynasybetli öz bir durmuş geçmişiň barada bize birazajyk maglumat berseň. Esasanam şu soňky döwürlerdäki ýutub platformasynda sosial medialarda kän ýok şu döwrebap häzirki ýörgünli sosial medialarda özüň bile baglanyşykly maglumatlar o diýen kän däl we jikme-jik däl, şoň üçin maglumat berseň diýip haýyş etdi. Ýaşlar. Şoň üçin kynam bolsa elimden geldiginden özüm hakda maglumat bereýin. Meň kakam Baýram mollum diýilýär. Baýramdurdy Nepes ogly Aýhan. ýolötende Türkmengalada we beýleki ýerlerde mollumçylyk eden özi hem mollumçylyk hem dünýewi ugurdan hem manewi diýilýän dini ugurdan halka hyzmat eden Baýram mollada diýilýär. Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Magtymguly, Ogulköý, Yždan, kolhozyndan, daýhan birleşiginden, medeniýet obasyndan. Iň soňky işlän ýeri kakam pahyryň bäşinji orta mekdep. Kakamyň kakasy Muhammetnepes ahun diýilýär. Muhammetnepes ahun doglan ýeri Kerki Tutly Gyzylaýak, Lebap welaýatyndan. Biziň aslymyzam şo taýdan we ondan owal Biziň ata-babalarymyz Buharada, Hywada türkmeniň syýasy dolandyrylyşyk merkezlerinde bolan biziň ata-babalarymyz. Şonuň üçin Muhammetnepes ahunyň kakasy Baýhan, şu wagt biziň familiýa höküminde ulanýan adymyz. Baýmuhammet Sopy ýa-da Baýmuhammet Weli diýilýär ekeni, özi hem syýasy, hem dini tarapdan halka öňbaşçylyk eden biri. Häzir Baýhan atamyzyň gonamçylygy, mazary şol Ikinji nasosa gidip barýarkaň, çep tarapda gonamçylykda şo taýda türbeti, gubury ýadygärligi bar. Baýmuhammet welin kakasy Nazarmuhammet, oň kakasy Amuhammet, oň kakasy Myrat Pälwan, ady belli Pälwan bolan Myrat Pälwandan aňyrda Nyýazguly halypa bar. Nyýazgul halypa hem özi dini taýdan ussat halypa bolan, şol bir wagtyň özünde-de gaty başarjaň tüjjar, täjir bolan. Türkmeniň beýik akyldary, şahyry Magtymguly Idris baba medresesinde sapak alan wagty şoňa mollumçylyk eden. şeýle-de Gögellaş medresesi, öz gurduran Gök el daş, gökden inen daş atly medresede şoňa sapak beren ussatlaryň biri atamyz Nyýazguly halypa işanmabada diýilýär. Nyýazguly halypanyňam kakasy Halmuhammet Mergen. Halmuhammet Mergen wagtynda biziňkiler Günorta Aziýada ýaşan, ýagny Owganystanyň, häzirki Owganystanyň territoriýalarynda biziňkiler ýaşan. Halmyhammet Mergeniň atasy Bagtyýar han. Bagtyýar han bolsa özüniň goşuny bilen Bangaladeşiň zabt edilmeginde uly rol oýnan han diýip gürrüň berilýär. Biziň şejerämiz, ata-babalarymyz, biziň neslimiziň, ata-babalarymyzyň taryhy bilen baglanyşykly maglumatlar keýigiň derisine ýazylan we häzir Baýramaly etrabynda bir uzakdan bir garyndaşymyzyň öýünde saklanýar. Indi şu günki güne gelsek, şu günki günde meň özüm Türkmengala etrabynyň bäşinji orta mekdebinde, öňki bäşinji orta mekdepde bilim aldym. Ondan soň mekdebi gutaryp, men Türkiýä okamaga gaýtdym. Türkiýede okamaga başlanymyzda biz Türkmenistan ýaňy täze garaşsyz bolan bir döwlet, Türkmenistany kän bilýän adam ýok. Şoň üçin biziň öňümizdäki birinji iň möhüm wezipe täze döwletimizi Türkmenistany tanatmak boldy. Türkmenistany tanatmak boýunça türkmen medeniýetini, türkmen sungatyny tanatmak boýunça Biz yzygiderli iş alyp bardyk. Biziň bu aktiw işlere goşulmagymyz bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň ýigrimi birinji martynda Türkiýäniň paýtagty Ankaraň Gazy uniwersiteti diýlen uniwersitetiniň meýdançasynda gurnalan Halkara Nowruz baýramy boldy. Şol Nowruz baýramynyň guramaçylygyna Men o wagt Konýada okaýardym. Çagyrdylar. Ankarada türkiýeli bir abraýly ýaşulymyz bar, Salahatdin Baýsal diýip. Türkiýe-Türkmenistan dostluk dernegini, jemgyýetini guran we türkmen oglanlarynyň, gyzlarynyň talyplarynyň hemmesini diýen ýaly gollap, köpüsine ýörite tälim almagynda uly goşant goşan bir ýaşulymyz, ömri uzak bolsun, jany sag, başy dik bolsun. Şol Salahatdin Baýsal agaň öňe düşüp eden tagallalary netijesinde Ankarada Magtymguly neşirýaty döredildi. Magtymguly diwany diýip žurnallar çykarylýardy. Şony öz egindeşlerimiz bilen bile alyp bardyk. Olaryň ýanyndan Awrasiýa kultur dernegi, Ýewraziýa medeniýet jemgyýeti diýen ýörite bir jemgyýet bardy. Türkiýäň Ministrler Kabinetiniň ýörite adatdan daşary karary bilen daşary ýurtly ustudentleň iş alyp barmagyna rugsat berýän bir jemgyýet, dernek. Sebäbi bu studentleň daşary ýurtly bolsun, ýurduň içindäki bolsun, tapawudy ýok. Syýasat bilen meşgullanmagy gadagan bolansoň, ýörite şeýle karar çykarylyp, bize dernek, jemgyýet gurup berdiler we şoň hatarynda biz işledik. Özüm şoňa iki ýyl döwürleýin başlyk boldum. Uniwersitetlerde okan döwürlemizde Nowruz baýramçylygy bolsun, Garaşsyzlyk günleri ýa oň daşyndan ýörite türkmeniň medeniýetini, sungatyny tanatmak üçin gurnalýan guramaçylyklara aktiw gatnaşdyk. Hemmesinde rol aldyk. Konýada Seljuk uniwersitetinde okan oglanlar, biziň döwürdeşlerimiz bilýändir, nähili işleň edilenini, beýleki şäherlerdäkilerem bilýär, Türkiýede okanlar. biziň döwrümizde. Şonda Türkiýäň döwlet teleradiogurammasyndan teklip geldi, iş teklibi geldi. Biziň bilen işleşseňiz diýip, o wagt TRT Aurasiýa, ýagny TRT Ýewraziýa, TRT International, int, kanallary bardy. Şo taýda türki halklar bilen baglanyşykly gepleşikler taýýarlanylýardy. edip ören diýen bir ýaşulymyz özi asly Kerkük, Yrak, türkmen ili türkmenlerinden bolan ýaşulymyz gündelik kyrk bäş muntluk Merhaba Asiýa, Salam Aziýa, soň ady üýtgedildi Salam Ýewraziýa diýip gepleşik taýýarlaýardy. Günlük her gün kyrk bäş munt göni ýaýlym görnüşinde şol gepleşikde kömekçi alyp baryjy bolup işe başladym, soňam alyp baryjy boldum. Oň daşyndan bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylyň awgust aýynda Türkiýäň sesi radiosynda türki dillerde bölümler açyldy. Türkmen bölüminde men özüm işe başladym. Şolaň türkmen bölüminiň işiniň doly ýola goýulmagynda esasy roly Ösdümallym esasy jogapkärçiligi iki müň altynjy ýylyň on dördünji apreline çenli Türkiýäň Döwlet teleradio guramasynda işledim. Türkiýäň Döwlet teleradio guramasynda hem radioda hem telewideniýede işleýän wagtym yzygiderli ýagdaýda Türkmenistanyň diktatorlyk režimi tarapyndan nota berilýärdi. Şol oglany, şol oglanyň maşgalasy tutuş bular watan dönügi, bular gara sanawda, bular režime, hökümete garşy, şony şo taýda işletmäň diýip, her hili oýun edip gördüler, işden kowdurjak bolup. her hili edip gördüler. Ilçihanadakylar hatda şol radio açylan wagty meň wezipämi elimden aljak bolup, gulluk etmedik, harby borjuny ýerine ýetirmedik diýip, şeýle bahana edip basyş görkezdiler Döwlet teleradio guramasyna Türkiýäň. Ondan biziň ýolbaşçylygymyz sen Türkmenistana gidip gel, seň iş ornuňy, ýeriňi biz saklaýas. Hawa, sen gidip özüňi subut edip gel, bir hat getir, el ýaljak, şuň gulluk borjy ýok diýip. Şonda gelip dowam edersiň, biz seň işiňi saklarys diýdiler. Türkmenistana gidip, üç aýlap görmedigimiz görde galdy. Ilçihana tarapyndanam şonda ýörite buýruk berlen, şol oglany yzyna ibermäň diýip. Şonda-da eýdip-beýdip, hakykatdanam gowy adamlaň, ýagşy adamlaň kömegi bilen şeýdip Türkmenistandan yzyma, ähli çäklendirmelere, kynçylyklara garamazdan çykyp gaýtdym. Togsan sekizinji ýylyň dekabr aýynyň soňlarynda. Muny näme üçin gürrüň berýän? Biz diktatorlaryň hüjümleri bilen, diktatorlygyň ýallaklarynyň, hyzmatkärleriniň hüjümleri, gysyşlary, basyşlary, töhmetleri, her hili oýunlary, hilegärlikleri bilen onlarça ýyldan bäri göreşip gelýäs. Otuz ýyla golaý, ýigrimi ýedi ýyldan bäri biz şol işleň içinde göreşip gelýäs. Şoň üçinem ýaşlar haýyş etdi. başyňdan geçiren möhüm ýagdaýlaňy, öz durmuşyň barada gürrüň berseň diýip, şu gün şony gürrüň bermek isledim size. Soň Türkiýäň Döwlet teleradio guramasyndan aýrylandym soň, iki müň ýedinji ýylyň aprelinden maýyna çenli bir aý Pragada Azatlyk radionyň merkezinde praktikada boldum. Şolar bilen işleşjek bolup gördüm. Ýöne biz prinsipde düşünişip bilmedik. Sebäbi biziň mukaddes hasaplaýan prinsiplerimiz olar üçin mukaddes däldi. Şonuň üçin şo taýda biziň hyzmatdaşlygymyz durdy. Soň bir gurluş firmasynyň Russiýa Federasiýasynda kök urup, ornaşyp, öz işini ýaýbaňlandyrmagy üçin kömek ber, goldaw ber diýdiler. Şeýdip, türk gurluşyk firmasynda işlemäge gitdim, üç ýyl hem şo taýladym. Döwlet gurluşyk proýektleri durzulandan soň, yzyma Türkiýä gaýdyp geldim. Türkiýäň Antalýa welaýatynyň Kemer diýen şäherine ýerleşdim. Şu taýda-da turizm bilen, söwda bilen, biznes bilen meşgullanyp başladym. Şol bir wagtyň özünde-de öňki sowet respublikalary bilen baglanyşykly biznes etmek isleýän adamlara konsultasiýa kömekleri, esasanam Russiýa bilen gatnaşyklara, Russiýada tejribäm bolany üçin, şolara konsultasiýa kömeklerini ýerine ýetirdim. Birnäçe notarius bilen öz şertnamam bardy. Olara-da terjimeçilik türkmen dilinden türk diline, türk dilinden türkmen diline, ors dilinden türk diline görnüşinde şeýle terjimeçilik işleri bilen hem meşgullandym. Onuň daşyndan 2002-nji ýylyň dördünji noýabrynda ýene gaýtadan Praga Azatlyk Radiosynyň merkezine üç aýlyk praktika çagyryldym. Oňa täze saýlanan müdir Muhammet Tahyr bardy. Muhammet Tahyr bilen Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň işleriniň täzeden dikeldilmeginde bilelikde egin-egne berip zähmet çekdik. Şonda men Azatlyk Radiosyna baramda, Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň ýagdaýy gaty gözgynydy. Dünýäň beýleki media serişdeleri, guramalary sosial mediany aktiw görnüşde ulanýarka. Oň ondan daşary, Azatlyk Radiosynyň öz içindäki beýleki dillerdäki gulluklaram sosial mediada, internetde aktiw hereket edýärkä, öz diňleýjisini, gollawjysyny köpelden wagty biziň türkmen gullugymyzyň onlarça sany adamjygy bardy. Meň özüm Azatlyk Radiosynda ikinji gezek işe başlamazdan owal onlarça müň abzaly feýsbuk sahypalaryny alyp barýardym. Oguz han nesli birleşsin bolsun, ýa beýleki biziň sahypalarymyz bolsun. Dostlar bilen bilelikde egin-egne berip ýöredýän sahypalarymyzyň umumy adam sanyny göz öňünde tutsaň, iki ýüz, üç ýüz müň töweregindäki biziň şeýle köpçülige ýetirýän materiallarymyz, habarlarymyz bardy, hyzmat edýän sahypalarymyz bardy Feýsbukda. Şol sahypalaryň üsti bilen Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugyny reklam edip, şo taýdaky gepleşikleri, zatlary şo taýlarda paýlaşyp, şeýdip Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň adam sanynyň köpeldilmegine goşant goşdy. Meň özüm Azatlyk Radiosyna goşulyp işe başlaýançam Azatlyk Radiosynyň sosial mediýada, internet meýdançasynda aktiwligi ýokdy. Olar ýaly täsiri ýokdy hiç. Döwürden gaty yza galypdy. Henizem şu döwrebap tehnologiýadan köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ulanýan metodlaryndan o diýen aktiw ulanyp bilenoklar. gynansagam, şolar ýalyky. Indi Azatlyk Radiosyndan näme üçin aýrylanym bilen baglanyşykly bir gelip gowuşýan köp sanly soragoştaýda jogap beresim gelýär. Azatlyk Radiosyndan aýrylanymyň sebäbi Azatlyk Radiosyna biz örän möhüm habarlary berýärdik. Habarçy Rozybaý bilen bilelikde beýleki habar çeşmelerimizden, informatorlarymyzdan gelýän habarlary biz berýärdik. Örän wajyp, sensasiýa ediläýjek, örän möhüm habarlary olar berenokdy. Soň şol habarlar intäk efire çykmanka şol habary bize ýetiren ýa-da şol habar bilen baglanyşykly, şol habaryň içinde ady geçýän adamlar soraga çekilip başlady. Gysyş we basyş astyna alnyp başlady Türkmenistanda. Biz şübhelendik. bir ýerden informasiýa gidýär diktatorlyk režimine diýip. Soň Azatlyk radiosynyň içinde Türkmenistanyň režimi bilen gönümel baglanyşykly adamlaň badygyny biz doly öwrendik we göz ýetirdik. Şondan soň biziň gatnaşygymyz ýuwaş-ýuwaş azalyp başlady we iň soňunda-da, haçan-da Türkiýedäki deportasiýa howpy sebäpli, meň öz agamyň ogly bilen bile meni deportasiýa etjek bolanlarynda, men maşgalamy we özümi halas etmek üçin Türkiýäni terk etmeli boldum. Türkiýäni terk edemden soň, Azatlyk Radiosynyň müdiri maňa hat üsti bilen biziň Azatlyk Radiosy bilen aramyzda hiç hili arabaglanyşyk galmady, şertnamany biz goýbolsun edýäs zat diýip, hat üsti bilen maňa biziň hyzmatdaşlygymyzyň kesilendigini, goýbolsun edilendigini bildirdi. Şeýlelik bilen men Azatlyk Radiosy bilen iki müň on dokuzynjy ýylyň on altynjy ýanwarynda aragatnaşygy Resmi taýdan kesdim. Ine Azatlyk radiosy bilen baglanyşykly düşündirişim şu. Azatlyk radiosy bilen baglanyşykly habarçy Rozybaý egindeşim Rozybaý bilen bile aýratyn gepleşik etjek nesip bolsa wagty gelende. Ana şonda başga zatlaram has jikme-jik özüňiz öwrenersiňiz. Ynha, gysgaça meň özümiň geçen durmuş ýolum. Häzir, Hudaýa şükür, maşgalaly. Maşgalamyzda garmoniýa bar, söýgi esasly, birek-birege hormat esasly. Ynha, fondan çagalaryň gykylyklaryny hem eşidýäňiz. Şu wagtlyk, şu häzirlikçe iki sany çagam bar, bir oglum, bir gyzym. Hawa, hemme kişä şeýle maşgalaly bolmak, bagtly bolmak, söýgüden ganyp doýmak hemmämize miýesser etsin. Onda-da ata Watanymyzda, gysga wagtda, ýeňişli günlerde, toý-saçakly günlerde gatnaşyp, şu günki günde çekilýän kynçylyklaryny gülüp oýnap, degişip, ýatlaşyp gatnaşmak nesip etsin. bilimizi guşap, elimizi çermäp, siziň toýlaryňyzda hyzmat etmek bize-de nesip etsin. Häzirlikçe köp sag boluň, saglykda görşeliň, indiki efirlere çenli.